Eenyuun nikaa godhe hoo? Eenyuun nikaa godhe jenne buleessoo? Eenyuun nikaa godhe? Jinni heerumtee eenyu maal dhaluu deema? Qabaa shaahidni jiraachuu jiraachuu qaba qabaa ni kee hin hidhamuu qaba ni kee hidhamuu qabaa.
Eh, abbeeti moo obboleessa keeti moo abbeeraa keeti moo eenyutu nikaaha si godhe kanaafuu
Akkami jinnee heeruman. Haaluu gaafadhaa deemaa. Waan jettuun eenyuun ni kaasii godhee. Nama tokko gartee harkanii dubbisanii akhlaaqa baranii ni kaa godhan. Amma waan biraan hin dubbisina. Egaa maabara jinnii.

akkas boksii miti akkas wajaala lakum min azwaajikum baniin jaartii teessan irraa ilmoo isiniif hinne jinni irraa ilmoo isinii kannineen hin jirtu namuu gartee beektaa sooshaal miidiyaa namuu gartee feemas ta'uu beekamuu irratti gartee namni xiyyeefatee jira. Eegalee? Tokkos dhufee amma gartee jinnii bareedduu takkaan fuudhe jee mee fidii as kaayii mee jinnicha as bira kaayii hin jiru. Wajaala beeyna kun mawaddata warahmaan hin jiru jinnichi yoo aare kabalaan itti gad lakkisaa jechuudha.

Kanaafuu isin yaaboo zamanni zamanul akhirii yaabolee sun waan barattan xiqqoo sanii dalagadha. Salaata keessan hin dhiisina. Ibaadaa keessan hin dhiisina. Lafti halaakamte. Sigala addunyaan badu jirti. Addunyaan ifiif harka siitiin if balleessu jirti. Namni ifumaaf if harka keenyaan if balleessu jirra. If halaaku jirra. Sigalee? Jazaakumullah. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jinniin ilma namaa fuudhuu dandeetti. San dura ammootu jinniin dhiira qabdiyyu. Ee jinniin dhiira hin qabdi. Rabbi Qur'aana keessatti dubbatee yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa jedheetiin rabbi wayita ibsu akka jinniin dhiira qabdu nu himee jechuudha. Kana yoo jennu Jinniin nama wajjiin rafuu akkamit dandeettii ragaa eessaa ka arganna yoo ka jettan taate Rabbi qur'aana keessatti dubbatee lam yaxmisuhunna insun qablahum walaa jaan huural eynii faarsee ta jinnii fi ilmi namaallee kana dura isii hin tuqin isii wajjiin hin rafinii jedhe kana jechuurraa maal fudhatamaa jennaaniin jinniin ilma namaa wajjiin ni rafti jechuu argannaa jechuudha ilma namaa wajjiin rafuu isii wayta argannu haala kamiin ilma namaatti dhiyaachuu dandeetti ka jedhamu kana nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi hadiisa keessatti illee nuu himaniitiniin jiran namni tokko haadha manaa isaa wajjin jaartii isaa wajjin wayta rafu allaahumma jannibna shayxaana jedhee du'aa'ii kadhata yaa rabbi shayxaana nurraa fageessii jedhee wanni inni kadhatuuf akka shayxaanni haadha manaa isaa tana isa wajjin qunnamtii hin gooneefi jechuu yoo inni bismillaahi hin jedhin shayxaanni haadha manaa isaa tana isa wajjin eh, qunnamtii godhuu dandahaa jechuudha wayta kana jennu eh, shayxaanni yookaan jinniin bifa kamiini ilma namaatti ka dhiyaachuu danda'u? Bifa inni uumaa Rabbi isarratti uume san saniin namni arguun hin ulfaata. Akkuma Rabbi Qur'aana keessatti dubbate innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min haythu laa tarawnahum. Shayxaanaa fi yookaan shayxaanni dura taa'aa jinniiti. kaana minal jinni akkuma rabbi jedheetiin hin dubbatu dura taa'aa jinniiti isaa fi gareen isaallee hin isin arganii bakka isin arguu hin dandeenyetti jedhe bifa jijjiiratteetiin hin dhufuu dandeetti bifa namaatti jijjiiramuu dandeetti bifa birootti jijjiiramuu dandeetti jinniin wayita kana jennu jinniin ilma namaa fuudhuu dandeetti jechuu miti ilma namaa fuudhuudhaaf tartiibaata qaba shari'aan islaamaa kun

Jinniin fuudhuu hin dandeettu. Waliin raftee tiniin ammootuu qunnamtii godhuu ni dandeetti. Maaliif jennaaniin yooni jinnitti heerume ka'e kanaafuu kijiba jechuu. Awwalumayyuu namni jinniin itti dhiyaattu akkuma Rabbi Qur'aana keessatti dubbatee tiniin jedhe innaa ja'alna shayaaxiina awliyaa'a lilladiina laa yu'minuun. Nama Rabbitti hin amanin, ka Rabbiif hin butamne jinniin isuma wajjiin ooltiiyyu. Hiriyyaadha, jaalalleedha. isatti taphataa oolti malee nama Rabbitti amane ka halkanii guyyaa zikrii jedhu ka salaatu inna cibaadii laysa laka alayhim sulxaan homa takka angoo takka irratti argachuu hin dandeettu jecha kanaafuu dubartiin lakki jinnitu na fuudhe maalii jettu sitti haa taphatu malee nikaaha wahiitu wanni inni sirraa qabu wahiitu hin jiru wanni ati jinni irraa ammootu isatti heerumteetiniin ilma oromoo ittiin galtu takka illee hin jiru itti taphachuu ni dandaha jinniin fuudhuu ammoo utuu hin dandayuu. Isa jinnii fi ilmi namaa wal fuudha ka jedhu irratti hedduu namatti ajaa'iba ta'uu danda'a. Dhugumallee waan ajaa'ibaati. Mustabcad jiddan. Ammallee waan sammuun namaa qeebaluuf akkaan ulfaatu. Kana irratti ulamaa'ni waa sadii irratti wal dhaban yaada sadii irratti. Ulamaan gariin attahriim guutumatti haraam jedhani. Wal fuudhuun.
Ee haraama jedhan. Osoo mijaa'ee illee wal fuudhuun haraam jedhan. Lammaffaa warra ulamaan gariin jibbamaadhantu jirani. Gariin ulamaa homaan qabu warra jedhu jira. Sadaffaan. Sadiin kana.
Irra filamaan jecha ka ragaadhaan deeggarame quraana fi hadiisa rasuula rabbiitiinis deeggarame ka ulamaan hedduun irra jirullee attahriim Haraamummaa. haraamummaadha. Liannahu waa mijatu miti. Tokkoffaa rabbiin wallaahu khalaqa lakum min anfusikum min anfusikum azwaaja azwaaja isinumarraa haadha warraa yookiin abbaa warraa isin uumnedha rabbi isinumarraa kanaafuu haati warraa yookiin abbaa warraa qaamuma dhala namaa kanarraa ka uumametu uumaa rabbiitii wal madaala wal galalli ka rabbiin karaa godhellee waan rabbi karaa godhe uumamatti lafa nuu kaa'e fixira irratti nu jiraachise faallessuudha jinnii fuudhuun. Lammaffaa aayaa faallessuudha kun tokkoffaan. Lammaffaa wanni kun siistama gargaraati. Siistamni kun lamaa waliin simu. Waliin simu. Al-insaanu salsaalu min fakhaar. Dhakaa dha- dha- ilmi namaa biyyee. Biyyerraa yoo haga sadarkaa gal'ii haga wantootitti dhiyaa dhufeeti achirraa uumame ilmi namaa. Asliin namaa bishaani ka durii biyyee haa jennu ka ammaa bishaan. Jinniin Ibidda. Wanti kun waan wal simu miti. Tokkoffaa waan waan lamaa wal qabatu miti. Fakkeenya bishaanii fi gaazni yoo waliin na'ine Waluma gubbaa yaa'a malee wal gubbaa zayitii waliin fi- fudhatu.
zayitii fi bishaan waliin Akkas. na'ine waliin fudhatu. Waan ija keenyaan nu agarru jechuudha. Mhm. Inni sadaffaa wanti kun aslitti fuudhuun jaalala jidduu argamsiisuu walitti qanani'uu wal jaalachuudha. Mhm. Waanni kun immoo mafquudu min aljin Jinni yoo fuute hin jiru. Istimtaa'ni haqiiqaan jiru qaama biraati wanni kun. Qaama kanatti maxaquu fi qaama kana qaama godhachuunu qaama san qaama godhatuun keetuu hagam takka mijataadha sammuu keetiin tilmaame. Itti bashannanuu fi ittiin qanani'eetee wajjin bashannantee jiraachuufu qaamni kun akkamitti qaama sanii wal sima. Istimtaa'ni kaayyoon fuudhaa maali? Waliin bashannanuudha walitti qanani'uu keessa osoo dhimmi gurguddaan biraallee jiru. Yeah. Kun jinnii bira iman jirre. Sadii. Afraffaa namni yoo wal fuudhu seerota nikaahatu jira. Waliyyii. Walii. Waliyyii takka nama nikaaha fuudha abbaan jiraachuu qaba. Nama qaba. Ulaagaa kana Maharii guutu. kennamu qaba dhugaa.
afran kana arkaan Eenyu irraa fuute mahayii?
eh, madhaba ulamaa garii irratti arkaan nikahaa afuri arridaa bayna xarafay gara lamaan jaalalli jiraachuu Jaalli jiraachuu. gara tokko dirqisiisanii gara tokko hin ta'u Hin ta'u. lammaffaa shaahidayn ragaan jiraachuu ragaan lama Mhm. sadaffaan waliyyiin jiraachuu Laa nikaaha illaa bi waliyyi. Bi waliyyi. Waliyyii malee nikeenni hin jiru. Waliyyi jechuun nama abbaa abba irraa bakka bu'uu shari'aan heyyamteef. Akkas. Abbaa yookiin nama abba irraa bakka bu'uu shari'aan heyyamteef warra isa dhaaluu danda'u isii dhaaluu danda'u jechuudha. Sadii. Afraffaan al-aqdu yookiin nikaaha. Inni biraa eh, yookaan itti daballe mahriidha. Maari. Wanti kunniin afran ykn shanan kun jira moo hin jiru? Danda'ama. Sada, qabxii afraffaadha kun jinniin wal fuudhuun hin danda'amu. Waliyyiin eenyu? Ragaa hoo akkamii fidata? Ragaa insirraa fidan moo jiddurraa fidanii qabxii biraati. Mahariin hoo maal ta'a? Siistamni kun walitti hin dalagu. Birriin nu biratti dalagu. Siistama jinnii biratti hin dalagu birriin. Hattaa namticha tokko jinnii wajjin dalagaa ture gaafadhe jedhamti mi'a majmuul fatahaa keessatti. Dura warqii naa fidaa mallaqa guuree dirhama kana guuree naa fida jedhe. Boodarran gaafadhe jedhe. Eessaa naa fidda jen- jedhee gaafadhe bara dheeraa lagaa sii fidaa iddoo akkasii sii fida naan jedhani. Li'annahum sistama isaanii biratti hin dalagu. Warqiin wanni isaan biratti warqii ta'e fakkeenya gaara keessaa qotee fiduu danda'u mala tarii. Garuu sistama isaanii keessatti hin dalagu warqiin sun. ka dhala namaati. Sun nama, nama, ilma namaatiif Ee. addunyaa kennaafi malee Fakkeenyaa makiinaa osoo jinniin makiinaa uumte. Mm. Makiinaa jinnii yaabbattee deemuu hin dandeettu. Hin Hin jiru. dandeettu. Waan hin jirreef waan ta'e qilleensa. Kanaaf Mm. warqii nama biroo yamanii hatee birrii yaman irraa hatee mallaqa nama biroo shaamitti naa fida jedhee iccitii isaa gaafa baru. Inteemiyaan kana lafa kaa'e. Mhm. Kanaaf osoo mahrii illee ka godhan ta'e mahriinuu mallaqa kamiin tahaadha. Kamiin tahaadha. Eegwa. Yoo jinniin yoo inni isiirraa fuudhe jechuudha. Yoo isirraa inni fuudhe illee lachuttuu hin tan- ta'u. Eh, Inni shanaffaa qabxiin kun s- dog- hin da- akka hin danda'amne wanti kun inni shanaffaa fakkeenyaaf amma nama budaa qabu mallattoo isaa yookiin sihrii yookiin jinnii qabu san keessaa ulamaa'ni gariin ka dubbatan namni tokko lafumaa ka'ee ibaadaa jibbu salaata dadhabuu qur'aana wayita dhagahu itti ulfaachuu. Imimmaan irraa gad jiguu fakkeenyaaf amma nama budaa qabu mallattoo isaa Mhm. yookiin sihrii yookiin jinnii qabu Mhm. yeroo quraanni qara'amu yookiin guddinni rabbii dubbatamu subhaanallah azza wa jalla guddinni rabbii dubbatamu qomni isaan itti ulfaata imimmaan gad naquu hamoommachuu cinquu Haasawa kan osoo dhaabanii jedhee hawwuu.
Haasaa akka amma nuyyuu haasofnu kana yoo haasofnu da- Tarii tarillee ta'uu danda'a.
Dadhabuu danda'a. Garuu qur'aanni wayita qaraamu harki guddaan Mhm. dadhabuu. Homa khayrii jedhame dhaga'uu jibbuu. Sharri itti tola. Yoo muuziqaa dhageeffate keessaa boqannaa qaba. Yoo qur'aana rabbi dhageeffate malee kun tarii mee sababa gogiinsa onnee illee ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Garuu immoo yoo duraan ibaadarra ture namni kun nama ibaadaa rabbii jabeessu nama duraan islaamummaa bareechee qabatu ta'ee tasuma yoo jijjiirame wanni kun wanni tasa jijjiiru kun mallattoo sihirii yookiin mallattoo budaa yookiin mallattoo jinnii ta'uu danda'a. Kana biratti maatiin sababa yoo gattaa'ee jaarsi gaafate waa wal himatan takka hin qabu. Ka garuu manni kun guutuun ibidda buru. Ibiddituu. Ibiddatti bulu manni namuutu bobayaa bulaa ganama daaraalleen argan jette Oromoo. Yoo gatteessisanii himatan sababnummaa sha'i yuzkar wanni sirnaa kan dubbii yarratti wal lolta jedhan tokko hin jiru. Garuu maatii waluma fixa. Argaa wal dadhaba. Yookiin manuma galuu jibba manuma saasan. Isin arguu dadhabama. Intaluma tana na fuuldura kaasaa yookiin isiin mucama kanaan arguu hin danda'u. Arguu. Manaa na baasaa yookiin isatu jalaa ba'a. Yookaan- Isin na jalaa haa ba'u yookiin na jalaa ba'a. Yoo ati gaafatu gatte- gatteessiftee homaan jiran kun amma mallattoo sihirii waan akka budaa ta'uu danda'a. Lammaffaa inni biraa yaa warra falfala namarra hojjettan warra mana sihirii ooltanii yaa dubartii

waa raagu waa himu bira dhaqe saahira iyyuu miti bar Eh, namni waa raagu- waa raagu bira yoo dhaqe Moot- dhugoomse waan nabi muhammad irra bu'etti kafare jedha rasuul sallallahu alaihi Alaihi wasallam. kafarte taanaan ati warra jahanname kanaaf yaa ilmoo islaamaa yaa ummata islaamaa bakka jirtanitti warri falfala namarra hojjechiiftan warri barumsa keessaa nama kuffiftan warri gabaa jireenyaa keessaa nama baaftan Warri jaala nama, nama bultii namaa jidduu seentanii bultii diigdan umriin duniyaa tun xiqqoodha. Hanga feete yoo jiraatti guyyaan tokko qabriidha. Waan feete har'a ilma namaa feete yoo goote guyyaa tokko qaamni kee kun qorree qabrii seenuun keen oolu dhaabbadhu sihrii yoo kasiin dura hiis- itti hiitee jiraatu ta'e dhaqii irraa hiiki. Guyyaa walaa yusiqu wasaaqahu ahad guyyaa hidhaan rabbi hidhee ibidda jahannamessa darbu waan dhufuu taa'uuf akka har'a urtaalaniif akka har'a mirqaananii miti dubbiin akka har'a abbaa feete sakaaltee firaash irratti deebiftee ofii miila lamaan magaalaa keessa ofirraa deemtu kanaa miti guyyaa tokko salphinni sillee qabatuun oolu of beeki dammaqi hirriba gaflaa shayxaana fokkataa sanii wajji hariiroo goote mana sihirii akkas fokkatu aduwwii rabbii bira dhayxee nama muslimaa irratti nama ilma namaa irratti sihirii goote rabbii kee sodaadhu. Rizqiin tee teetuma osoo ilma namaa hunda fixxee osoo addunyaa tana guutuu sii kennanii hanga kee qofa keessaa nyaattee dabarta malee addunyaa waan namaati miti hanga kee qofa osoo magaalaa guddaa kana keessaa si yaa'e namni hanga kee qofa nyaatta. Hanga rabbi sii kaahe gurshaa yookiin fuudhaa xiqqoo afaan kaattu san lakkaa'amee dhumee jira rabbi bira uffannaa gadi irra keetti tuffattu lakkaa'amee dhumee jira. Qilleensa akka jiraattu hagam akka hargantu daqiiqaa fi sakandii meeqa akka jiraattu dhumee jira rabbi biratti. Har'a nama sakaaltee caccabsitee jiruu namaa balleessitee ilmaan namaa boochiftee nama jireenya keessaa gad deebisuun siif homaa hin dabalu yoo gad si buuse malee rabbiin biraa gad buuta ija halqii biraa gad buuta guyyaa qiyaamaa ibidda jahannam buutaa ittaqullaha warri sihrii nama gootanii falfal namatti hojjettanii jirtan akka hiitanitti akka itti irraa hiitan isintu beeka akka xaxxanii nama sakaaltanii akka itti irraa hiitanii qulqulleessan isintu beeka irraa hidhaa toobadha dhoysa yoo dalayde dhoysa maan toobadhu yoo dhoysaan hojjettillee akkuma rasuulli rabbi jedhe namni dhoysa ma'asiyaa dalage dhoysa manaa toobatu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaaf erga yoo dhoysaan akkin isin beeyne sihrii itti gootee jiraattillee dhoysa maan dhaqii irraa hiiki guyyaa itti duniyaa tanarraa dabartu hin beeytu akkasitti kanaafuu walumaa gala uummanni kafalfala dalagu ta'e kafalfalli itti dalagame ta'e akkasuma nama falfalli itti hojjetamee ciisu inni illee dhama'ee sheekaa fi ulamaa bira kan sabbarre jedhee bakka falfalaa dhaqee falfala falfalaan hiika jedhee akka ofitti hin faalle aqiidaan isaa akka jalaan dhukkubsanne asumaan dhaamsa dabarsinaaf.